Үтүө сэрдэммин дорообо дойдум сарсыардата ээ дьэ иһиги сарсыарда хас буолланы олорчаһы тоҕуска уже крестьяк паромун туораан мирный

Мин нэдиэкэ баран иһэбит. Көрдүгүт? Оо. Оо. Үтүө күнүнэн биһиги Мирный Град кэллибит. Уонна бу Ой, ты. Ийэкээ Самыырдыы сатыыр Тымныы баҕайы Биһиги порка киирэн иһэбит. Мин нэргэ дьонноохпут наһаа үчүгэйэбит олуччу. Ипитиимиин иһэммит астынныбыт аҕай. Күдьүөт Коля Уаров ыытан иһэр. Уонна бу массыынаны төттөрү дьиэлэрин таһыгар хааллараллар.

Москва Домодедово кэллибит Москва

Москваҕа Будамадедово аэропортан Москваҕа киирэргэ биһиги манна Ульгуналыын хаста да сылдьыбыппыт. Онуукова да буоллун, Мадедова да буоллун, дьэ бу уулуссанан, бу манныгы таксинан айаннаабыт буолуохтаахпыт. Москваҕа буоллаҕына икки хыл устата кини операцияламмыта. Икки хылга биирдии да кэлин онно өр бааһырбыта балыыһатыгар. Онон биһи Москваны олох эмиэ аһары билэбит. Ордубалаан родной курдук көрөбүт үһүө аха уонна Хабаровскайга сырыттыбыт Новосибирскайга иччиппыт проезда вот биһигини кытары ырыа аттыбытыгар баар Үтүөкүнүнэн аны Дисней Москва град улыбается Домодедовоттан бу туохпутугар баран иһэбит квартирабытыгар үтүө киэһэннэ Надежда Петровна

Александра, Александра диэн ыллыылларбат да ытыы түһэ-түһэлэр Егор, Гоша, Гоха көрдүү бараллар дии ол дьээдьэлэрин көрдө да ыыталлар. Балкиинаны көрбөтөх эбиппин дии. Ой наһаа үтүө киинии. Бу высоткаҕа түһэн бараҥҥын эбэһээт көрүөхтээххин Бу кэллэ Вай, красота дии Бу кэллэ, бу кэллэ, бу кэллэ Вот Бу кэллибит туохпутугар Гостиницабытыгар Уой биһиги доҕоттор историческай дьиэҕэ кэллибит. Ол курдук Москва слезам не верит бу зданиеҕа уһуллубут. Көрүн? Вообще круто! Олох. Көрүн?

Онтон Вася, мин, Уйгууна диэбит киэһээҥҥи, киэһээҥҥи туга көстүүтэ көрүҥ. Красота! Бу хасын көрдөрүөҕүм манна кимнээх ханнык биллэр көстөр дьоннор бу дьиэҕэ түспүт бу дьиэҕэ олорбут Олоройчуттарын Карусель, карусель. Ой, биһоҕолорбут сылдьаллар дуо? Оо, астык баҕайы карусель.

Түүннү Москва отчутуйбакка сылдьабыт. Охотные ряды ырыттыбыт. Али Москва. Москва, Москва, Москва.

Кенисса Охотный ряд Тюмен наһырыстыбыт биһиги Высоткабытыгар баран иһэбит ол Оруобуна туох турар Били Кремль таһыгар турар Эти высоткаҕа түстүбүттэр Субуота буолан олох сырыы наһаа элбэх Таксибытын уон мүнүүтэ кэтэстибиттэр Бу кэллибит Оо оруобуна Кремль таһыгар турар киэбит Красота

Сашалаах кэннибититтэн эккирэтэн иһэллэр. Саша, Сандра и Алиса. Көрөҕүт да биһигини? Внуково аэропорпутугар тиийэн кэллибит. Бэҕэһээ Домодедово этэ. Онтон бүгүн

Миэхэ онно ах да мөһө курдуктаахтар Көрүҥ, аватар отдыхает. Онуука баҕа сылдьабыт. Биир түгэхтэн биир түгэххэ диэри хаамтыбыт бэйэбит Васялыын. кэтэһэ таарыйа дьоммутугар баран иһэбит